Dewch o figa. Croeso i Double Negative uh, yma yn Llundain. Da ni'n cwmni visual effects sy'n neud uh, animation a ffilms i Hollywood, i Llundain, i bob man. A fel ydych chi'n gweld, da ni Yn ei job go dda ni ar y funud, dan ni'n curo a chwythu Oscars i ffilms fel Inception, Ex Machina, Interstellar. Dyma'r adeilad. Fel dych chi'n gweld, mae yna bum llawr yma i gyd, a mae bob un llawr fel arfer yn gweithio ar ffilms wahanol. Ond uh, awn ni fyny i'r ail lawr lle dwi'n gweithio yn uh, Dineg TV ar y funud. Ar yr ail awr, dwi'n gweithio ar y funud a da ni'n gwneud gwaith visual effects trwy y tedi gwahanol, er enghraifft Fungus the Bogeyman, Death in Paradise. Ar y funud dwi'n gweithio ar rhaglen enw Braindead. Ond ar y top mae Star Trek newydd orffen. A wedyn un llawr i lawr gynnon ni ar y funud Assassin's Creed, y llawr trydydd gynnon ni Wonder Woman i Marvel, Dunkirk, y ffilm newydd Christopher Nolan. Da ni'n newydd orffen Jason Bourne ar y pen pella, mwncw. Ond mae gweddill y llawr yma yn dinec ti fi. Ac yma dwi weithio. So, be gen ni ydy rhywbeth sy'n debyg fel morgrygyn bach, ond yn yr sioe mae hein yn mynd i fewn i clustiau pobl ac yn bita a munud pob ac yn troi nhw fewn i fatha zombi neu robot. Efo Brain Dead, da ni'n trio mynd drwy un penod rwsos. Gen ni gynta, rwy'n sy'n neud concept o be fysa aliens 'ma edrych fatha a wedyn ma'r concept 'na yn mynd i rywun sy'n gallu modelu wedyn unwaith ma'r alien yn barod 'dan ni'n mynd â fo i be' 'dan ni'n galw yn rigging. Be' 'dan ni'n galw rigio ydi rhoid joints yn lle fysa joints go iawn ne' yym skeleton go iawn y cradur yma a wedyn yn rhoid yr controllers i ni animators gallu symud o gwmpas. So mae traed yn gallu symud fel hyn. Be da ni'n gorfod wneud ydy cymryd uh, snapshot, really. Dyda bod hwnna yn fatha mewn clai, so bach yn symud i fraich o'ch ti bach. Ti'n tynnu llun o'r braich yn cael symud. Ti'n symud o braich eto. Un o'r un peth a beth stop motion animation yn wneud tu allan i gyfrifiadur rili. Da ni'n gweithio i 30 ffrâm yr eiliad, mae hynna'n meddwl bod ni'n gorfod gwneud llun 29 i 30 o weithiau bob second, bob eiliad o animation da ni isio. Be gynni ar y funud ydi Ralph yn mynd am dro fel a cerdded ar y spot ond i neud wbath fel hyn dwi me'wl sa fo'n cymyd ryw ryw un artist ella ryw ddydd go dda i neud chwech deg ffrâm o walk cycle so ma' ynna'n me'wl chwech deg llun y dydd rili. ti wedyn yn gallu safio allan y ffordd mae'n cerdded a wedyn ail iwsio hwnna drosodd drosodd yn hytrach yn gorfod wneud ac yn ail wneud yr un peth drwy adeg. Gynnu i'r camera sydd yn locked hwn di'r camera da ni wedi cael gin y client a da ni'n fel arfer yn animeiddio i'r camera. So dim llawer ots beth sy'n digwydd yn y perspective yma, as long as bod y camera yma yn neud llwythi o, o synwyr. Dyda er enghraifft yn y shot yma, oedd nhw eisiau uh, Ralph cyrraedd teg at y camera yna, so i'n neud rhywbeth fel hyn, cael bach o depth i'r shot. Reit, hon ydy'r, beth ni'n galw'n review room. Yma, da ni'n cael client i fewn a da ni'n adolygu'n gwaith bob dydd. Mae yna rhyw 30 o artistiaid yn dod i fewn yma a da ni'n trafod drwy modelu textures sy'n mor gola yn hitio yn y scene a wneud siŵr bod yr characters neu'r animation yn gweithio'n iawn. So fel arfer gynnon ni dau sŵp yn y ffrynt Neu'r client yn sôn yn union be yn union sydd yn wrong efo'r shot. Hwn oedd y project gyntaf i fi weithio yma yn Double Negative, um, project anhygol. Nes i wneud llwythi o ffrindiau newydd, felly oedd nhw'n rili really pleser cael mynd i byd fungus uh, yn bogey dwm. Be gynnu ni fan hyn ydy uh, y camau gwahanol da ni'n mynd drwy un, un shot, really. Fel ydych chi'n gweld fan hyn, does dim pen i fungus o gwbl. Dim ond y pen yr actor sy o dan y rig gwych 'ma sy'n galluogi ni gwybod yn union be sy'n digwydd yn y siot. Mae gynnon ni adran arall, sef Matchmove, a be maen nhw'n wneud ydy trio gweithio allan yn union sut mae'r actors 'ma yn symud drwy'r sîn mewn sîn 3D rili. Be maen nhw'n wneud ydy cael y pwyntiau bach golau 'ma sy ar ar y tracking head. a wedyn gweithio allan union s- pa ffor ma' fungus yn troi a pa ffor ma' mildew dod i mewn tu ôl iddo fo. A wedyn gawn ni animation. Ac y rhan yma swn i'n neud, mynd i fewn ac yn animeiddio y controllers yma sy ar gwynab fungus a gwsdio fo o'i o'i geg i eyebrows i llgada fach. A wedyn yn fan hyn by gyn gynno ni 'di goleuo so ma' un o'r pobol sydd yn yr adran arall goleuo ydi edrych ar y siot a trio gweithio allan yn union lle mae'r haul yn dod o, neu neu ni'n siŵr bod y haul yn pwyntio o'r un ffordd rili. Dwi wedi gwachod ffilm wedi cael ei- sy' 'di cael ei animeiddio ers blynyddoedd oherwydd dwi isio ffeindio allan y mistakes ma' nhw'n neud sy'n chwalu'r sioe. Ond ma' nhw'n ma' nhw'n dod yn well dyddiau yma. Gyda chdi ffilmiau mowr fel Star Wars a Jurassic Park petha sy'n rili dod ar ansawdd yn uffernol uchel. Dwi'n cael dy uffern ol by the way.